Бисмиллаһир рахманир рахим. Миһрбан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән башлыйбыз. Игътибарыгызга Бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини-иҗтимагый программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Газиз халкым! Уфа баш калабызның мәгънәви һавасында гүзәл бер вакыйга. Бөек Ислам галиме Ризаэтдин бине Фәхретдин җәнапларының тууына 158 яшь

Гимранова. Хуш килдегез, Диләрә ханым, безнең студиябызга. Әхлән вә сәхлән. Мәрхәбә, йә мәрхәбә дип сезгә дәшәбез. Хәерле көн, хөрмәтле Мөхәммәт хәзрәт! Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар! Менә әйтәләр бит, галимнең бер карашы бетмәс-төкәнмәс хикмәттер. Ә галимнең бер сүзе ул бетмәс-төкәнмәс китапханәдер. Шулай. Әлбәттә, бүген сүз олуг халкыбызның олуг улы, сезнең авылдашыгыз Ризайдин бин Фахретдин хакында сүз барачак. Без бу музейның җитәкчесе буларак, бу авылның килене буларак, Сезгә мөрәҗәгать итәбез. Әлбәттә, һәр сүзегез безгә бер фазыйләттер. Ризаэтдин Фәхретдин Кишче Тау авылында тууы белән без бик нык горурланабыз үзебез. Чөнки мондый олуг шәхеснең кечкенә генә авылдан чыгуы үзе бер горурлык татар милләте, халкыбыз өчен. Һәм инде әйтәсе килә шуны, Ризаэтдин Фәхретдин бәлки үзе дә уйлап та карамагандыр, шушы кечкенә генә авылдан, кечкенә авылның чишмәләрен, суларын эчеп, Инде шушындый олуг дәрәҗәгә җитәрмен дип. Әмма ләкин барысына да ул үзенең тырышлыгы, камиллеккә ирешүе белән генә ирешкәндер. Гыйлемгә сусау беркайчан да булмаган, һәрвакыт китаплар язу, аларны күчереп язган балачагында, аннан соң үзе, үзлегеннән эшләгән. Быелгысы елны, гомумән, Ризаэтдин Фәхретдиннең беренче китабы басылып чыгуга, гомумән, 130 ел тула. Шуны да исәпкә алырга кирәк. Ризаэтдин Фәхретдин шушы мең. 887 нче елдан башлап үзенең китапларын даими рәвештә бастырып килгән 1917 елга кадәрле һәм шул дәвердән башлап санасак, Ризатин Фәхретдиннең 148 китап бастырып чыкканын исәпкә салырга кирәк. Алар арасында 77 китап, ди Мәдинә апа Рәхимкулова, алар тәрбия тематикасына язылган. Билгеле, бүгенгесе көндә иң актуаль темаларның берсе, ул тәрбия темасы. Балаларны без бүгеннән, кечкенәдән, тәрбияләмибез икән, безнең киләчәге юк шушы җәмгыятьнең. Шуңа күрә без балаларны тиеш дәрәҗәдә тәрбияләргә тиешбез. Ризатдин Фәхретдин үзенең Тәрбияле бала дигән китабын язып, аны берничә кабат бастырып чыгара. Әлеге китап баштан Казан шәһәрендә басылса, аннан Уфада да басылып чыга. Инде хәзергесе вакытта без аны яңадан эшкәртеп, кириллица хәрефләрендә дә бастырып чыгарып киләбез. Әмма ләкин әлеге китапның беренче сүзләре, Һәрвакытта безнең телдә, һәрвакыт күңелдә алтыннан да кыйммәтле, оҗмах нигъмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә, тәрбияле баладыр, ди Риза Фәхретдин. Һәм ул чыннан да шулай. Әгәр дә без балаларыбызны тәрбияле итеп тәрбияләмибез икән, әгәр дә без инде тәрбия орлыкларын кечкенәдән салмыйбыз икән, бишектән салмыйбыз икән, безнең киләчәгебез дә юк һәм инде безнең җәмгыятебез дә, тулы булмаячак. Җәмгыять тулы булсын өчен, гаиләләребезне ныклыландырырга кирәк. Моның өчен Ризаэтдин Фәхретдин тагын бер зур гамәл кыла, ул Гаилә дигән китап яза. Гаилә кодексы дип әйтер идем мин аның әлеге хезмәтен. Әлеге китапның тышына ук Ризаэтдин Фәхретдин язып куя, әлеге китап һәрбер гаиләнең өстәл китабы булырга тиештер, ди. Һәм шуның белән һәрберебезгә тәгълимат бирә дип әйтәсем килә минем. Әлеге китапны укыгыз, кулланыгыз һәм файдаланыгыз, ди. Ул тузан җыеп киштәләрдә ятмасын, ди. Һәм, чыннан да, ул кодекс. Анда баланың да үзен гаиләдә ничек тотуы, ата-ананың да ничек үзен гаиләдә тотуы һәм әлеге гаиләдә җитешкән шәхеснең киләчәктә әти булырга, әни булырга ничек әзерләргә кирәклеген дә Риза Фәхретдин тәфсилләп яза.

Милләт аналарының, аталарының һәм балаларының гыйлемле һәм мәгърифәткә тартылуларын аеруча билдәләп үтә, хатта үзенең бер әсәрендә болай ди, Гыйлеме белән гамәл кылмаган галим ул үзенең наданлыгын белмәгән галим кебектер, дип әйтә. Күрәсез. Бу шәхес моннан инде, күрәсез, 100 еллар элек бу мәсьәләгә басым ясый. Минем әлеге сүзне җөпләп тагын шуны әйтеп үтәсем килә, Риза Фәхретдин тәрбияләгән балаларына да безнең музей фондларында саклана торган хатта Зәйнәп ханыма язылган хатның митләрен без укыган вакытта тагын бер кат инанабыз. Ул безнең җәмгыятебезнең генә тәрбияләү өстендә эшләмәгән, үзенең балаларын да тәрбияләгән ата кеше буларак, шулай бит? Шуңа күрә әлеге хатларда Зәйнәп ханым врачлыкка диплом алганнан соң әлеге кызын котлап хат яза һәм хатызында мондый сүзләр бар, Алган гыйлемеңнең гамәле булсын, кызым, ди. Гамәле булмаса, алган гыйлемеңнең бернинди дә файдасы булмас, ди. Җәмгыятькә файдалы шәхес итеп тәрбияләргә тырыштым сезне, ди, һәм әлеге җәмгыятькә сезнең файдагыз булсын, дип Шундый нәсихәт бирә. Ул, билгеле, әлеге нәсихәтләрне шәкертлек әдәбендә дә бирә, нәсихәтләр хезмәтендә дә бирә. Даими рәвештә безне тәрбияләргә тырыша. Әмма ләкин менә балаларына, үз балаларына шәхсән нәсихәт язылган әйберне күргәч, тагын йөрәккә май булып җыта менә шундый сүзләр. Диләрә ханым, Алла насыйп әйләсә, менә бүген җомгадан соң Ихлас мәчетебезнең хозурында, конференц-залда Риза Фәхретдиннең канатлы сүзләре бар бит инде, Динсез тәрбия тәрбиясезлектер. Менә шушы кысалар да түгәрәк өстәл булачак. Анда, әлбәттә, Уфа башкалабызның зыялылары, галимнәре, милли оешмаларның вәкилләре, җәмәгатебез әгъзалары катнашачак. Менә, әлбәттә, 158 нче ел аның дөньяга аваз яруына. Менә бу ел Миңа мәгълүм булуынча, тагы да яңа китаплар чыгаргансыз. Яңа караш, Риза Фәхретдиннең дөньяга карашы һәр заман актуаль. Һәм хатта аның менә бу канатлы сүзләре без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт без дигән нәсыйхәте дә безнең йөрәкләребезгә дәрт, калебләребезгә куәт бирә. Димәк, түгәрәк өстәлдә бүген нинди сораулар, нинди үтенечләр, нинди гамәлләр күрсәтеләчәк? Ризатдин Фәхретдин безнең сезнең шушы соравыгызга үзе үк җавап бирә. Чөнки Риза хәзрәт э, ул бит инде төрле яктан килгән камил зат дип әйтермен мин аны, күп яклы шәхес. Ул журналист та, Ул тәрбияче дә, ул дин әһеле дә, шулай бит? Ул җәмәгать эшлеклесе дә. Миңа калса, аның барлык яктан куйган хезмәтләре дә игътибарга лаек. Ә залга килгән шәхесләргә карап, гадәттә, шулай эшләргә тырышабыз үзебезчә. Балалар икән, балалар өчен мәгълүмат бирергә тырышабыз, өлкәннәр икән, өлкәннәр өчен, ә җәмәгатьчелек икән, киң җәмәгатьчелеккә Риза Фәхретдиннең нинди тәкъдиматлары бүгенге көнгә бик актуаль, анарга тукталу кирәктер дип уйлыйм. Чөнки гаилә тәрбиясе, тәрбия мәсьәләсенең беркайчан да саекканы юк. Аннан соң актуаль тема дигәннән, Риза Фәхретдиннең бөтен хезмәтләре дә, Мөхәммәд хәзрәт. Алар кичә генә язылганнар да, китаплары ябылган да, бүген без аны ачабыз да, безгә ул бүген, кичә язылган кебек тоела. Шуңа күрә ул актуальлеген гомердә дә югалтмый торган хезмәтләр. Алар бит тәрбия темасын гына түгел, тарихыбызны да ачканнар. Шул ук вакытта энциклопедик хезмәтләре дә аның игътибарга лаеклы. Риза Фәхретдин тәрбияләп-тәрбияләп караган да халыкны нәсыйхәтләр биргән, аңлатмалар биргән, энциклопедик хезмәтләр язып караган, аннан соң, аннан соң үзе язган прозаик әсәрләр, Әсмәки гамәл вә җәза, Сәлимәки гыйффәт дигән. Әлеге хезмәтләр аша күрсәткән персонажлар аша, ничек әлеге ситуацияләрдән чыгарга мөмкин, Туктале әле, болар белән генә дә булмады. Әйдәгез әле без моны дин белән ныгытып куйыйк. Дини тәгълиматларга, хәдисләргә аңлатмалар биреп, аларга тагын да ныграк ачылыш ясап, икенче яктылыктан, икенче күзлектән карарга кушкан. Менә шулай иттереп, төрле яктан караганда да Риза Фәхретдин һаман безне тагын бер кызыл җепкә алып килә, ул тәрбия җебе һәм гыйлем җебе. Әлеге юлдан без тайпылмасак, димәк, безнең алга барышыбыз якты һәм нурлы булачак. Менә шундый бер сорау. Әйтәләр бит, китапларда кеше язмышы, кешеләрдә дә китап язмышы. Риза Фахретдиннең гомере, тәкъдире, аның күргән газаплары да юк түгел. Ә шулай да ул бөек шәрәфләргә ирешкән мөхтәбәр шәхесләребезнең берсе. Аның тарихы, аның гомере хакында да мәгълүматлар бирсәгезче. Риза Фәхертдин гыйлем иясе буларак, ул безгә дә әйткән, безгә дә әйтеп калдырган шулай дип, Алган гыйлемегез тәкабберлек ниятеннән булмасын, ул халыкка файда йөзеннән булсын, дигән. Нинди генә гыйлем дәрәҗәсенә ирешсәк тә, без халыкны тәрбияләү өстендә эшләргә тиешбез, җәмгыятебезгә файдалы шәхесләр үстерү өстендә эшләргә тиешбез. Һәм Риза дин Фәхретдин Кичат авылында туып, Камил дәрәҗәдә җитлеккән җегет булып инде Уфа шәһәренә килеп имтиханнар тапшырганда, аның ни дәрәҗәдә гыйлемле икәнен күреп алганнар, әмма ләкин әле тәҗрибәсе җитеп бетми моның дип, аны Илбәк авылына имам итеп җибәргәннәр, Азнакай районының хәзергесе вакыттагы. Ә ул вакытта Риза Фахетдин егерме бер генә ай яшәгән Илбәк авылында, шул дәвердә ул анда, Мәдрәсә ачырга өлгергән. Сез әйткәнчә, балаларны тәрбияләү, кыз балаларны тәрбияләү, ул вакытта әле түбән дәрәҗәдә булган. Шулай булуына карамастан, Риза Фәхретдин әйткән, кыз балаларны без тәрбияләмибез икән, безнең киләчәгебез юк. Чөнки әлеге кыз балалар әни буларак, балаларны тәрбияли торган кешеләр. Димәк, мәгърифәтле анадан мәгърифәтле балалар җитешер дигән. Әйе, шулай, шулай, нәкъ шулай. Һәм киләчәктә ана соң аны егерме бер ай анда эшләгәннән соң, Уфа Диния нәзарәтеннән чакыру хаты килә, һәм Риза Фәхретдин гаиләсе белән җыелышып, 1891 елда Уфа шәһәренә килә һәм казый вазыйфасына билгеләнә. Казый вазыйфасы дигәч, кеше аптырап кала бит инде, казый, казый диләр, бүгенгесе белән чагыштыралар. Әмма ләкин мин әйтерим, Риза Фәхреддин юридик яктан бик белемле булган. Шуңа күрә аның хезмәтләрендә дә тәрбияле бала, тәрбияле ана, тәрбияле хатын, гаилә хезмәтләре, нәкъ шул вакытта җитешкән хезмәтләр. Ул гаилә мәсьәләләре буенча эшләгәнгә күрә, әлеге мәсьәләләр аның күңелен борчыганга күрә, ул шушы хезмәтләргә

Һәм Оренбургта ул журналист булып җитешә, баш редактор булып эшли. Безгә билгеле булган Вакыт газетасында, Вакыт редакциясендә, Шура журналында эшләп, ул дөнья күләмендә танылу ала. Һәм, кызганычка каршы, унҗиденче елдагы революция, бөтен Рәмиевләрнең байлыгын таркатканнан соң, унсигезенче елда ул кабаттан Уфа шәһәренә әйләнеп кайта. Һәм Уфа шәһәре аны бик теләп каршы ала, чөнки инде ул бу җирлектә үзен таныткан, дөнья күләмендә билгеле шәхес. Мондый шәхесләр безнең милләтебезне алга алып барачагына Уфа халкы чын күңелдән ышанган һәм шуңа күрә Риза Фәхретдиннең казыйлык вазыйфасында яңадан эшен дәвам итүен сораганнар. Риза ад-Дин Фәхретдин унсигезенче елда Уфага килеп диния нәзарәтендә казый вазыйфасын үти башлагач, дәрәҗәле, тәҗрибәле, киң күңелле, белемле шәхес булып килгән һәм мең тугыз йөз дә егерме икенче елда Галимҗан Баруди үлеп киткәннән соң фаҗигале төстә, Риза Фәхретдинне билгеләргә дип бер тавыштан сүз бирәләр, тавыш бирәләр һәм шул вакытта инде Риза Фәхретдин каршы килергә дә тайчына диеп әйтер идем мин, уңайсызлана һәм бүгенгесе көндә дә хәтта чагыштырырлык шәхес юк Риза Фәхретдин белән 1920 Өченче елдан башлап, 1936 елга кадәрле мөфти вазыйфасын башкарган шәхес ул. Бөтен Россия һәм Себер мөселманнарының мөфти вазыйфасын, олы вазыйфаны башкару, үтәп чыгу бик зур җаваплылык һәм бик зур гыйлем, дипломатик белем таләп иткән Риза Фәхретдинне. Шул вакыт чорында Риза Фәхретдин әле бит Гарәбстанга да барып килгән. Шул ук вакыт эчендә Гарәбстанда Россиянең, яшь Россиянең дипломатик. килешүләрен төзеп кайткан кеше һәм шул ук вакытта Риза Фахрдин Госман Коръәнен дә урынына кайтсын иде дип, йөрәгендә менә шундый э, ярсу булган, аны э, Петербургтан алып кайтып, киредән э, Ташкентка тапшырасы килү теләге булган анда. Һәм әле Усман Хөркүрән менә монда эшләгән вакытында аны Үзбәкстанга илтеп тапшыралар. Бик зур делегация белән. Бу бик зур җиңү дип әйтер, бер яктан караганда менә мондый менә уңышларга ирешү даже. Ул үзенә күрә үзе куйган максатларга ирешергә теләгән. Әмма ләкин инде шунысы кызганыч, чор бит инде үзенә күрә тарихны бик тирән белергә кирәк Риза Фахретдинның тормыш юлы белән танышкан вакытта. 30 нчы еллар бит инде алар безнең репрессия еллары. Шулай бит, шулай булуына карамастан, Риза Фахретдин Әле ул вакытта да Диния нәзарәтендә мөфти вазыйфасын үтәгән шәхес. Һәм ул вакытта бер авылда ике мәчет икән, бер авылда ике мәдрәсә икән, аларның һичшиксез берсен япканнар һәм икенчесен дә ябырга сорап мөрәҗәгатьләр белән чыкканнар. Шулай булуларына карамастан, Риза Фәхретдин халкыбызда дин булсын, гыйлем булсын, әхлак булсын өчен әлеге мәдрәсәләрне һәм мәчетләрне калдыру кирәклеге турында һәрвакыт җәмәгатьчелеккә чыгып торган һәм Ул ул вакытта отышлы булган, отышлы эшләгән. Һәм әйтергә кирәк шуны, 1936 елда ул үлеп киткәннән соң, аның васыятьнамә язып калдыра Кошафетдин тәрҗемәнигә һәм әлеге васыятьнамә нигезендә Риза Фәхретдинне Уфа шәһәренең мөселманнар зиратына җирлиләр, үзенең кечкенә вакытында үлгән ике сабые Хәсән яннарына. Һәм Риза Фәхретдин Уфа шәһәренең мөселманнар зиратында җирләнелә. Шуның белән аның белән тарихы бетсә иде Риза Фәхретдиннең. Риза Фәхретдин үлгәч тә бит әле аның ике улын репрессиялиләр, репрессия корбаны ясыйлар һәм Риза Фәхретдин тирәлегендә эшләгән бөтен күренекле шәхесләрне кулга алалар. Һәм шунысы кызганыч, безнең менә милләтебезнең ак йөзе, кыйбласы булган шәхесләр шул вакытта юкка чыгарыла. Әмма ләкин аның белән генә безнең милләтебез, Аллага шөкер, Бетми, тернәкләнә, ныгый, бүгенгесе көндә сезнең кебек шәхесләр булганда, иншалла, менә Уфа халкы зыялылары, Татарстанда милләтебезнең, үзебезнең йөзек кашлары булган галимнәребез, гомумән, кайда гына эшләвенә карамастан, милләтебез, халкыбыз өчен, гомумән, бөтен Россия өчен йөрәге җаны торган халык булганда, әле без, иншалла, әле күтәрелербез, әле эшләрбез һәм югары уңышларга ирешербез дигән нияттә калам.
Ризайдин Фахриддин хәзрәтләр ул төрле яклы гыйлем, алим ул. Уның ни менә бу китабы Җавамул Калим әле көндә лә һәрбер имамның өстәлендә яткан бер кулланма. Һәм бул, бул китаптың укыган вакытта менә ошо Җамил Кәрим шәрхен укыган вакытта уның Риза хәзрәтнең ни тиклем энциклопедик галим икәнен без күрәбез. Унда шигырьләр бар, унда э, мәкаләләр бар, унда фарсы теленнән алынган, гарәп теленнән алынган һәм шул тиклем бөек нигъмәт ята. Унан һуң инде уның яна башка китапларын алып карасак та, һәр берсе лә ул безнең халкыбыз өчен, мусулманнар өчен ул бер юл ул. Аллага шөкер, Риза хәзрәт мына шу катмарлы заманда ла үзенең юлын югалтмастан, без мына ошындай безнең галимыбыз булуга без горурланабыз. Һәм ул безнең өчен, менә шушы безнең шушы Урал менә Волгарында яшәгән мусламаннар өчен бу бөек бер нигъмәт ул. Бу бөек бер горурлык. Чөнки һуңгы вакытта язылган менә шушы үткән буатта, әле бит якын бит, үткән буатта гына язылган фикерләр улар бүгенге көндә лә үзенең актуален югалткан юк. Чөнки Гыйлем алга бара, фекер алга бара. Техника алга барган вакытта, бынан 200 ел, 300 ел, 500 ел алган язылган алды, язылган мәкаләләр укыган вакытта анда кайбер фикердең тарлыклары бар, ләкин кай бүгенге көнгә тап килмәгәннәре бар, ләкин Риза хәзрәтнең китапларында ул шул тиклем асык язылган. Һәм шул ук вакытта Әддин ул насиха дигән пәйгамбәр хәдисен Дин ул насихат дигән менә ошо без янә уның китапларында күрәбез. Нәсихәт, өгет, кешегә фикер бирү, кешене уяту, уның тарихын уяту, уның фикерен уяту, рухын уяту, уның э, милләтен уяту, уның киләсәген уяту менә ошо ята. Ошо безнең хикмәтле безнең бүгенге көндә безнең имамнарыбыз, бүгенге көндә безнең дин галимнәребез уны кулланырга тиеш. Ул э, хикмәт. Ул шул тиклем көчле. Ул һүз хикмәте. Ул э, һөйләмне төзү хикмәте. Ул шул үзеңне фикереңне матур итеп әйтә белү хикмәте. Һәм заманга яраклы, вакытка яраклы итеп ана шуны куллана белү. Мисалы, менә ошо безнең үзебезнең тарихыбызны хаклап, үзебезнең юлыбызны хаклап, Үзегез мәзһәбегезне һаклап, ашу безнең галимнәребезнең әйткән фикерләрен баш иеп, шуннан барырга насып кылсын. Без яна Башкортстан мусульман дини азатлыгы рәисе буларак, ошундай безнең галимнәр бар икән, без уларга рәхмәт укыйбыз. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре Риза ибн ибн Фәхреддин хәзрәтләрен һәм уның янында хезмәт иткән уның хезмәттәшләрен һәм ошо 11 буат дәвамында безгә исламда хаклай алган

илаһиятче, шулкадәр көчле галим булырсыз, дигәннәр. Менә сез музей, мемориаль музей җитәкчесе, моның нигезен, асылын коручыларның берсе буларак без сезне таныйбыз. Диләрә ханым, бу музейның бүгенге халәте һәм киләчәге хакында да Сөйләсәгез иде. Музей бүгенгесе көндә, әлхәмдүлилләһ, эшләп килә. 1995 нче елның 25 нче маенда ачылганнан бирле без инде менә даими рәвештә халыкны кабул итеп киләбез. Һәм бүгенгесе вакытта бит инде яшь балаларны тәрбияләү бурычы киңәйгәннән-киңәя. Шул нисбәттән чыгып, без музейга гына балаларның һәм ата-аналарның килгәнен көтеп тормыйбыз, ә менә Мәктәпләргә, мәгариф идарәләренә чыгып, балалар бакчаларына чыгып, без инде ата-аналар җыелышларында, ата-аналар белән очрашып, менә бу тәрбия-тәгълимат дәресләре үткәрәбез. Бу, соңгы елларда безнең практикага кергән эш нәтиҗәсе. Мин әйтерием, аның киләчәктә күренер йом ние. җимешләре. Әмма ләкин бу эштән туктап торырга кирәктер дип уйламыйм. Чөнки э, музейга гына кеше килгән көтеп утыру ул бер эш, ә үзеңдә музейдан чыгып, музей кысаларыннан чыгып, халыкны мәгърифәтле итү өстендә эшләү үзенә бер э, юнәлеш. Аннан соң бит инде без Россия күләмендә үткәрелгән интермузей проектларында да эшләп киләбез, кечкенә генә авыл музее булуына карамастан. Ә аннан соң безнең Татарстанда милли музей э, кысаларында без бик зур чараларда катнашабыз. Аннан соң бит инде Ризатин Фәхретдин бөтен Россия күләмендә эшләгән шәхес буларак, менә Уфа белән тулы элемтәдә торабыз дип әйтергем, һәм Оренбург шәһәре белән тулы элемтәдә торабыз. Узган ел безнең галимәбез Мәдинә Рәхимкулованың тууына 100 ел тулу уңае белән без Оренбургта булып кайттык һәм инде шундый ук теләктәшлектә, шундый хезмәттәшлектә эшлибез Уфа белән дә. Мин инде бик сөенәм, Мөхәммәт хәзрәт. Гомумән, сезнең белән таныш булуыма һәм Уфада Тәлгать Таҗетдин белән таныш булуыма. Чөнки әлеге шәхесләр Ризатдин Фәхретдиннең исемен күтәрү өстендә эшли торган шәхесләрнең берсе чит төбәкләрдә, шулай бит? Аннан соң әйтер идем, без Татарстанда да бик киң дәрәҗәдә эшлибез Ризатдин Фәхретдиннең мирасын эшкәртү, китап итеп чыгару. Галимнәр дә, Аллага шөкер, эшлиләр. Менә Әйтәсем килә шуны, узган елларда без чыгардык Ризатдин Фәхретдиннең үзенә һәм Риза Фәхретдин музеенда саклана торган мемориаль экспонатларга багышланган китап. Ул инде кәгазь өстендә калган исем дип атала. Моны без Татнефть тә эшләп килә торган Рухият фонды ярдәме белән башкарып чыктык. Без моның өчен нефтяникларыбызга рәхмәтле, нефтьчеләребезгә. Шулай да менә шундый китаплар бастырып, халыкка, ул бит инде китап Бастыргачтын ул китапны укучысы булырга тиеш, шулай бит? Укучы белән бәйләнеш булсын өчен дә без менә шулай чыгып, халык белән эшләргә тырышабыз. Аннан соң, киләчәккә планнар нинди? Киләчәктә 160 еллык көтеп тора бит инде Мөхәммәт хәзрәт, сезне дә, безне дә дияргә. Алла теләсә, ул 160 еллыкны шулай ук Рәсәй күләмендә шушлай итеп зур-зур чаралар белән үткәрербез дип ышанып калабыз. Һәм инде планнар алда изге, Риза Фәхретдиннең менә шул ике әдәби әсәре, Әсмәяки гамәл вә җәза, Сәлимәяки гыйффәт, ул Озак еллар дәвамында кыскартылып, кыскартылып, хрестоматик китапларында басылып килгән и тулысынча әле аны басылган китап итеп басылган күп тиражлы китабы и җук. Менә без аны инде киләчәктә менә шул Рухият фондына планга кертергә планлаштырып торабыз. Ул бит әле быел гына әйттең дә, киләсе елга басылды дигән әйбер түгел, бүгенгесе көндә финанс мәсьәләләр. Шулай ук проблема булып кала. Аларны менә шулай иттереп планга куеп, киләчәктә, иншалла, ул китап та чыгыр дип ышанабыз. Менә, әлхәмдүлилләһ шөкер, Рухият фонды безгә ярдәм итте. Асар китабының беренче, икенче томы чыкты һәм менә Уфа галимнәренең, Татарстан галимнәренең теләктәшлек белән эшләү нәтиҗәсендә өченче, дүртенче томы дөнья күрде. Шулай бит? Бусы бит инде Уфа фондында саклана торган әйберләр. Аннан соң без Мәгъшур адәмнәр дигән Шура журналында чыккан хәдисәләр җыентыгыннан Җыелып килгән мәгълүматлар белән, публикацияләр белән китап эшләп чыгардылар галимнәребез. Дини вә иҗтимагый мәсьәләләр дигән китабы чыкты. Менә шулай әкрен-әкрен генә эшләнелер, иншалла. Мин инде уйлыйм, әле менә Әнвәр Хәйринең, безнең олуг галимебез бит инде Әнвәр Хәйри, Әнвәр Хәйри эшкәрткән Гаилә, тәрбияле ана, тәрбияле хатын китабы, менә без аның Гаилә китабын аерым китап итеп бастырып чыгардык. Яңадан да менә шул китапларны, тәрбия тематикасына кергән Педагогик хезмәтләрне җыйнаштырып, шулай ук бер төптә бер зур китап итеп чыгарырга хыялланабыз. Әлбәттә, китап чыккан саен Риза Фәхретдиннең исеме ныграк тарала дигән сүз. Без ул китапларны кайтару өстендә бергә-бергә эшләргә тиешбез. Ә бүгенгесе көндә әле мәхшүр хатыннар чиратта тора, мәхшүр ирләр чиратта тора. Ул китапларның саны бихисап. Шуңа күрә әле безгә эшләргә дә эшләргә, эшләргә дә эшләргә һәм эшли торган үзебезгә алмашчылар үстерергә. Диләрә ханым, сез читтән торып булса да, әле берничә ел элек махсус делегация белән Уфага килдегез, Риза Фәхретдиннең Уфа мөселман зиратында дәфенләнгән кабере шәрифенә тәрбия күрсәттегез һәм бу эшне алып барасыз. Бу халәт хакында да берничә фикерлегезне әйтсәгез иде. Гыйззәтдин Фәхретдин үзе андый зыяратларда зурлау һәм авыр кабер ташлары куюны гомумән куәтләмәгән. Аның, Риза Фәхретдиннең әти-әниләренең каберлеге кич чатта да зиратта җирләнелгән урыннары бар. Ул урын билгеле туганнары белән ярдәме белән ташлар белән әйләндереп алынган и, әмма ләкин аннан соң инде без аны яңарттык берничә мәртәбә. Шул вакытта да хәтта Риза Фәхретдиннең туганнары килеп әйттеләр, бик каты таптамаска, Аның кырыена ташлар салмаска, аны матур иттереп рәшәткә белән генә корып куярга һәм анарга игътибарны дога белән күбрәк бирергә, дип. Менә аларның шундый тәкъдиме булганга күрә, Мөхәммәт хәзрәт, бүгенгесе көндә әле Риза Фәхретдин үзе үлгәч тә куелган кабер ташы анда тора, шулай бит? Һәм аннан соң совет чорында куелган кабер ташы тора. Мин, музей хезмәткәре буларак, әлеге кабер ташларын бик хөрмәт итәм. Мин аларны кузгатмас та им, тотынмас та им һәм янына андый зур, мәсәлән, кыйммәтле таш кую әллә нинди бәя арттырмастыр дип уйлыйм. Һәм Риза Фәхретдин үзе дә аны яратып бетермәс дию. Ә бәлки, кырыен чистартып һәм тазалап тору кирәк.

җимешсез агач кебектер, дип әйткән. Канатлы сүзләренә таянып, аны тәмам итәбез. Бүгенге программабыз шуның белән азагына якынлашты. Хушыгыз, сәламәт булыгыз, исән, имин булыйк, туганнар. Һәм дә шушы догалар кысасында Раббымыз Аллаһ безләрне имансыз итмәсен. Аллаһ безләрне акылсыз итмәсен. Аллаһ безләрне эшсез, гамәлсез, малсыз да итмәсен. Аллаһ безләрне ватансыз итмәсен. Аллаһ безләрне байраксыз итмәсен. Аллаһ безләрне гаскәрсез итмәсен. Хушыгыз, сәламәт булыгыз!